Сәмсез хәерле көн! Безнең инде чираттагы брифинг ул мәгарифкә багышлана. Барыбыз да инде, барыбызга да мәгълүм булганча, 2021 елда безне бик тә нык җаваплы чара көтә, ул да булса инде мәгариф хезмәткәрләренең республикакүләм август киңәшмәсе безнең Актаныш районында узачак. Менә шушы максаттан инде без бүгенге брифингта сөйләшеп китербез безнең әзерлек эшләре буенча һәм инде Ниндиерәк без инде темаларга тукталабыз һәм нинди безнең партнерлар булачак шушы август киңәшмәсен уздырганда, менә шулар буенча без бүген сөйләшеп китербез. Безнең тема, мәгариф, белем һәм балаларыбызга белем һәм тәрбия бирүдә, укытучыларның һөнәри осталыкларын арттыруда Актаныш районы белән югары уку йортлары һәм Казан федераль университеты арасындагы хезмәттәшлек максатчан программалар турында без бүген фикер алышып китәбез. Барыбызга да шулай ук инде мәгълүм булганча, безнең Казан федераль университетыты белән тыгыз эшчәнлек ул 2019 нчы елда КФУ тарафыннан Актаныш районында уздырылган фәнни десант вакытында килешү нигезендә башланып китте. Бу вакытта инде безнең Алабугадагы институт КФУның безнең инде Актаныш районына килеп, безнең югары класс укучылары өчен фәнни десант уздырдылар һәм инде алар үзләренең проектларын тәкъдим иткәннәр ул вакытта. Һәм инде монда шулай ук безнең инде Казан федераль университетының ректоры Илшат Рафкатович та Сәфәр кылган иде безнең Актаныш районы һәм гимназия базасында Актаныш муниципаль районы һәм Казан федераль университеты белән безнең инде районның ике арада килешүе төзелгән иде. Шушы килешүдән соң инде безнең күп кенә уку йортларында, Федераль университет белән тыгыз эшчәнлек башланып китте. Ул инде безнең элек тә гимназия базасында инде без өлешчә шөгыльләнә идек Казан федераль университеты белән, аларның инде ИФЮМК институты белән телләрне өйрәнү буенча һәм инде Ә балаларны олимпиадаларга әзерләү буенча, аларның сәләтләрен ачу һәм ныгыту буенча инде безнең хезмәттәшлек бара иде, ә инде менә шушы килешүдән соң инде безнең хезмәттәшлек тагы да ныгайды, тирәнәйде дип әйтергә кирәк. Безнең август. Безнең инде мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең бүгенге көнгә якынча темасы да билгеле, ул инде безнең милли традицияләргә нигезләнеп, киләчәкне формалаштыру дигән тема астында узыр дип көтелә. Безнең инде темалар Министрлар Кабинетына җибәрелде, без инде алардан инде көтәбез инде безнең теманы раслауны. Шушы тема астында инде безнең Юл картасы төзелде. Безнең инде балалар бакчаларыннан алып, һөнәри белем бирүгә кадәр Актаныш муниципаль районының да мәгариф нең системасы булдырылган, структурасы уңышлы гына эшләп килә һәм менә шушы структура нигезендә безнең инде юл картасы төзелде һәм ныклы гына әзерлек эшләре бара дип билгеләп үтәсе килә. Безнең инде, нигездә, Казан федераль университеты белән эшчәнлек һәм инде алар белән безнең инде проектлар, проектлар, нинди проектлар без тормышка ашырачакбыз, менә шушы август киңәшмәсе кысаларында безнең инде биредә гимназия директоры Фаева Венера Насыйховна һәм инде техникум директоры Шамсунова Ландыш җыйратына шулай ук бирелә, катнашалар. Алар инде тирәнтенрәк сөйләп китерерләр. Безнең инде Казан федераль университеты һәм инде шулай ук әле башка югары уку йортлары белән дә аларның килешүләре, эшчәнлекләре бик матур гына бара. Алар инде һәрберсе үзләренең чыгышында ныклап инде бу сорауга ачыклык кертерләр. Шуңа инде мин сүзне хәзер биреп үтәсе килә район мәгариф идарәсе җитәкчесе Шакирова Рәнәзә Митян кызына. Ул инде безнең мәгарифтә кадрлар әзерләү һәм укытучыларның һөнәри осталыкларын арттыруда югары уку йортлары, Казан федераль университеты арасындагы хезмәттәшлек турында, шулай ук Үзенең фикерләрен җиткереп үтәр. Рәхмәтегез. Хәерле көн барыгызга да. Районыбызда белем бирү процессын оештыруда югары уку йортлары белән без тыгыз элемтәдә эшлибез. Бүген инде мин шушы юнәлешләрнең икесенә генә тукталып китәсем килә. Беренчесе, район мәктәпләрен педагог кадрлар белән туплау, икенчесе инде эшләүче укытучыларның һөнәри осталыкларын арттыруда белем күтәрү курсларына җибәрү. Белгәнебезчә, 2016 нчы елдан авыл мәктәпләрендә математика, физика, химия, биология башлангыч сыйныф укытучыларына булган ихтыяҗны алып, максатчан укырга керү проекты гамәлгә кергән иде. Бүгенге көндә безнең районыбыздан унбиш студент, алар унбиш студент шушы максатчан уку программасы буенча укыйлар һәм, әйтеп үтәсе килә, әгәр аларның уку йортларын сайлаганына игътибар итсәк, унбиш студентның туг унысы КФУда укый. КФУда Казанда тугызы, берсе инде КФУның филиалы Алабуга институтында белем ала һәм бишесе Яр Чаллыда педагогик университетта белем алалар. Әйтеп үтәсе килә инде, быел безнең беренче чыгарылыш. Бишенче курста биш студент безнең быел планлаштырыла инде районга эшкә кайтырга. Шуларның икесе Казан федераль университеттан физика һәм информатика укытучысы, ул гуманитар гимназия-интернатка укытырга кайтырга тиеш һәм инде икенчесе туган тел һәм башлангыч сыйныф укытучысы, шулай ук Казан федераль университетында белем алучы, ул инде Татсуксу мәктәбенә эшкә кайтырга тиеш була. Калган өчесе Яр Чаллы педагогик университетыннан беренче мәктәпкә ике укытучы, математика, информатика һәм башлангыч сыйныф укытучысы, Һәм берсе икенче мәктәпкә, ул инде шулай ук башлангыч һәм чит тел укытучысы. Әйтеп үтәсе килә инде, һәрбер менә беренче курс студентларына игътибар итсәк, алар барысы да безнең КФУда белем алалар. Икенче юнәлеш ул безнең укытучыларның белем күтәрү курсларына җибәрү. Соңгы өч елда гы белем укытучыларының нинди уку йортларын белем күтәрү курслары өчен сайлаганына игътибар итсәк, беренче урында безнең Яр Чаллы педагогик университеты тора. Моны инде без Актанышка якын булуы белән дә аңлатабыз һәм күбрәк безнең башлангыч сыйныф укытучылары һәм татар теле, әдәбият укытучылары Яр Чаллыны сайлый. Ә инде фән, башка фән укытучылары, алар Казан федераль университетында үзләренең белем күтәрү курсларында курсларын үтәләр һәм популяр булган Алабуга педагогик институты технология укытучылары аларны сайлый һәм инде Казандагы укытучыларның Белемнәрен күтәрү институтында күп кенә укытучылар безнең шушы курсларда укып кайталар. КФУ белән хезмәттәшлеккә килгәндә, тагын бер юнәлеше аның менә соңгы ике елда безнең мәктәп җитәкчеләренең белемнәрен күтәрү буенча, аларның һөнәри осталыкларын арттыру буенча Лидерлык нигезләре дигән проект эшләп проектка кушылдык. Беренче елны ул мәктәп директор бу проектта мәктәп директорлары укыды, ә инде икенче елда мәктәпнең административ командасы, ягъни директорлар һәм аның урынбасарлары бергә команда белән Эшләргә өйрәнделәр һәм милли уку ахырында алар фәнни җитәкчеләр белән берлектә проект якладылар һәм күбесе аларның проектларны гамәлгә кертә башлады. Без аларны инде август киңәшмәсе кысаларында әлеге проектларны шулай ук катнашучыларга тәкъдим итәчәкбез. Алабуга педагогия институты белән укучыларның профориентация юнәлешендә бик актив эш башладык. Быел инде безнең районыбызның чыгарылыш сыйныф укучылары үзләре шушы Алабугага чакырулы иде. Алар Алабуга институтында булган студентлар көнендә. Катнаштылар һәм бик яхшы тәэсирләр белән кайттылар, чөнки инде монда әлеге институтның директоры үзе балалар белән очрашып, институтның эшчәнлеге белән, студентлар тормышы белән таныштырды һәм инде җавап итеп, алар үзләре дә безгә шулай ук Актанышка килделәр һәм фәнни десант дип әйтсәк тә була, көн дәвамында инде менә узган атнада гына Көн дәвамында безнең районыбызның укучылары белән бердәм эшчәнлек алып бардылар. Әйтеп үтәсе килә инде, шуңайдан бу проектлар, безнең КФУ белән оештырылган проектлар дәвамлы булыр дип ышанабыз инде һәм ул безгә һәм безнең укучыларыбызга бик ошый. Шуңа күрә инде алга таба да яңа шушы хезмәттәшлек кысаларында әлеге Университет белән берлектә эш оештырырга планлаштырабыз. Гимназиянең үсеш концепциясе дә КФУ галимнәре белән берлектә төзелгән. Ул инде берничә елны үз эченә алачак, алабирса, дип торабыз. Ул концепция нигезендә инде гимназия бүгенгесе көндә үзенең эшен башлап җибәрде һәм дәвам итәчәк берничә ел дәвамында. Нидә КФУның Институтларына килгәндә, инде гимназия ачылганнан бирле, 2011 елдан бирле без КФУның ике институты белән тыгыз элемтәдә торабыз, ул Алабуга институты һәм филология һәм сәнгать институты белән. Безнең алар белән шәенлеп килә тергән унбер фәнни түгәрәк эшләп килә бүгенгесе көндә. Без инде аны бер исем астына җыярга дип уйладык, ул филология һәм сәнгать үзәге төзелеп килә. Бу инде моның эченә инде безнең рус теленнән яшь филолог фәнни түгәрәк, рус әдәбиятының яшь әдәбиятчы, татар теле, тел дәрьясы, татар әдәбияты, яшь яшь әдәбиятчы, инглиз теле, тәрҗемәчеләр, сәнгать, иҗат түгәрәге һәм шулай ук инде биологиядән безнең фән, түгәрәге һәм гарәп теле буенча Әбүгалисина теле дип атадык инде без аны, бу без моны бу елдан башлап җибәрәбез, бу инде киләсе елга безнең гарәп теле икенче чит тел буларак кереп киткәч, бу түгәрәк инде безгә ныгытып олимпиадаларга әзерләргә, балаларның фәнни эшчәнлеген әзерләгәндә, проектлар әзерләгәндә дә кирәк булачак. Ни өчен без бу фәннәрне алдык? Чөнки без, безнең балалар барыбер КФУның Институтларына керәләр. Менә филология һәм сәнгать институтының да һәр елны безнең биш-алты бала анда укырга бара. Филология сәнгать институты безгә мохтаҗ, без аларга мохтаҗ. Без менә шул бер-беребезне аңнап, ул институт белән безгә ни кирәк, аларга, алар безгә ни бирәләр, бу нигездә без тату эшлибез. Безнең башлангычны алар һәрвакытта күтәреп алалар һәм аларның үзләрендә инде булган яңа идеялар, менә шулай шаярап эшләсәк ничек булыр икән, иң беренче барыбер апробация ул безнең гимназиядә үтә. Бу фәнни түгәрәкләр эчендә нәрсә эшлибез? Без монда, әлбәттә, проектлар эшли балалар, һәрбер түгәрәкнең аның Гимназия ягыннан да җитәкчесе бар һәм шулай ук институтлар ягыннан да җитәкчесе бар. Йә инде алар деканнар, йә кафедра мөдирләре, йә булмаса профессорлар составыннан. Әгәр дә инде искә төшереп үтсәк, менә безнең 2011 нче елдан бирле КФУ институтлары белән гөрләп торган республиккүләм конференцияләр үтә еш елына өч мәртәбә. Ул безнең соңгы елларда туктатылып торды, ләкин без аны бу елдан яңадан торгызып, Ул менә ул мәйданчыкларны булдырып, яңадан эшли башларбыз дип торабыз. Бу августовкага безнең күрсәтә торган нокталарның берсе дә булып торачак әле. Һәм инде без КФУның югары уку йортларыннан тыш, без тагын аның мәктәпләре белән дә хезмәттәшлек итәбез. Без менә күптән түгел генә Ингел Наапович белән берлектә, мәгариф идарәсе һәм минем гимназия җитәкчелеге белән берлектә IT-лицейга, Белән хезмәттәшлек итәек, болай да анда барып, аларның эш тормышлары белән кызык танышып кайттык. Һәм бу елны безнең җәйге лагерьның бер сменасы бит инде ул гимназиянең безнең үзебезнеке, монда инде IT лицей белән берлектә үткәрербез дип торабыз. Ба не балаларны да таныштырып, эшчәнлекне дә шуннан башлап җибәрербез дип. Әлбәттә инде бүген IT юнәлешсез Ул инде күз алдына мөмкин китереп булмый безнең тормышны. Ә безгә барыбер, без барыбер IT юнәлештә бүгенгесе көндә мохтаҗбыз. Һәм шулай ук, шулай ук тагын КФУ институтларыннан тыш, менә Фәннәр академиясе белән дә эшчәнлегебезнең башланырга тора. Анда да әдәбият, татар әдәбияты буенча бер үсеш ноктасы билгеләрбез дибез. Алар белән дә берлектә инде эшне. Ә, әлбәттә инде, һәр яңа мәктәп ачылгач, кадрларга мохтаҗлык бар. Шулай ук КФУның, Казан федераль университетының төрле институтлары белән дә кадрлар кайтару буенча сөйләшүләр алып барабыз. Актаныш технология техникумның максаты, ул сыйфатлы белем бирү, студентларга һөнәри ныклы белем биреп чыгару. Менә шул юнәлештә төрлечә эшләр алып барыла. Һәм бер юнәлеш булып тора инде безнең югары уку йортлары белән килешү төзү. Бүгенге көндә безнең дүрт Бу югары уку йорты белән килешү төзелгән, белгәнегезчә, инде авыл хуҗалыгы университеты белән, ветеринар академия белән һәм Тимирязев исемендәге Казан инновацион институты белән безнең килешүләр төзелде һәм инде тугызынчы март көне Казан федераль университетының Яр Чаллы институты белән безнең килешү төзелде. Әлбәттә, бу килешү төзелгән вакытта инде без иң элек инде үзебезнең Студентларыбызны анда укырга кертү не генә максат итеп куймыйбыз. Иң элек безнең төп максатыбыз инде бу үзара файдалы хезмәттәшлек булсын иде. Һәм шулай ук инде бу безнең эшчәнлек план нигезендә алып барыла. Алдан планнар төзелеп, узган елда менә Казан Түдәү университетының ректоры Гафар Илшат Рафкатович килгәчтән саен дә бу Казан Яр Чаллы институты белән килешү төзү турында фикер йөрт әйтте һәм инде эшчәнлекне алып барырга кушты һәм инде ел дәвамлы эшләр алып барылып инде менә без быел бу килешүне төзедек һәм иң элек безнең бу килешү төзегән вакытта гомумән бу институт белән генә түгел, алдагы әйтеп китегән институтлар белән дә безнең максат Актаныш техникум укытучыларының, мастерларының максатчан укыту һәм белемнәрен күтәрү булып тора. Чөнки бу оегалу көлтларында югары белемле профе югары белемле укытучылар, профессорлар эшлиләр һәм безнең укытучыларыбызга, мастерларыбызга аларның белемнәре бик кирәк. Шуңа күрә инде менә бу килешү төзегән вакытта иң элек менә шушы үзебезнең укытучыларның белем сыйфатын күтәрү буенча да килешү төзелде.

Укыган студентлар белән эшләдек. Безнең студентлар бик үзенчәлекле, бик кызыклы вакыйга булды һәм инде безнең студентлар яратып кабул иттеләр. Һәм шулай ук инде бердәм укыту мәйданы булдыру безнең максат булып тора. Фәнни эзләнүләр эшчәнлеген үстерүдә ярдәм итү турындагы килешү, институтның укытучы профессор составын җәлеп итү, бу әйтеп киттем инде, студент һәм укытучы мастерларның фәнни эшләрдә ярдәм итү, аларга фәнни эшләр язуда һәм боларны үстерүдә ярдәм итү булып тора. Шулай ук һәрбер институт менә без төзегән институтларны, аларның материаль-техник базасы, лаборатор лабораторияләре бик зур һәм көчле. Менә шул мөмкинлекләрне файдаланып, үзебезнең студентларның белемен күтәрү, укытучыларның белемен күтәрү мөмкинлекләрен файдалану безнең максат булып тора. Һәм төп максатларның берсе, инде менә шушы сквозной программалар төзү. Нәрсә соң ул сквозной программалар? Димәк, Без югары уку йорты белән программалар төзибез. Безнең инде студентлар аларның беренче, икенче курсларда укый торган дисциплиналарын, техникум кысаларында укып, һәм монда укырга барып кергәндә инде боларга зачет кына куела һәм, димәк, безнең студентлар өченче курска укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Һәм менә безнең шушы килешү нигезендә без Яр Чаллы институты белән сквозной программалы биш Юнәлеш буенча сквозной программалар эшлибез һәм инде шушы өченче курска укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Һәм шушы килешү нигезендә инде безнең кабинетларны җиһазлап бирергә сөйләшенде. Бу инде ЧПУ кабинетлары, мехатроника, төзелеш кабинетларын безгә алар оборудовать итәргә, җиһазларга ярдәм итәчәкләр һәм инде үзләренең бу юнәлештә укыту программалары белән дә безгә ярдәм Куллары суда чаклар. Бүген көндә шулай ук студентларда онлайн лекцияләр оештыру һәм инде иң элек ул профориентация булып тора, тик бу югары уку йортына укырга керү юнәлеше дә булып тора. Чөнки инде менә безнең хәзер бу атнада студентлар белән сөйләшүләр башланды, кайсы студентыбыз шушы Яр Чаллы институтына керергә тели. Һәм, әлбәттә, без студентларыбыздан, ата-аналарыннан шундый уңай фикерләр ишеттек, чөнки Яр Чаллы безгә якын һәм безнең техникумга якын белем монда белемнәрен дәвам итү мөмкинлекләре бар. Һәм инде без бу уку елын гына бетергән түгел, ә алдагы уку елын да бетергән һәм югары уку йортында белем н дәвам итергә теләгән студентларыбызны безгә элемтәгә керүләрен сорыйбыз инде һәм аларга тулы мөмкинлек бар менә югары уку йортында үз мөмкинлек укуларын дәвам итергә. Актаныш мәгарифенең республика күләмендә аның инде бүгенге көндә дә үзенең тоткан урыны, йөзе бар. Без инде күп кенә позицияләрдә алдынгылардан булып барабыз. Ә инде менә безнең хәзер шушы фәнни җитәкчелек астында, Казан федераль университетының фәнни җитәкчелеге астында без инде тагын да үзебезнең Актаныш муниципаль районының мәгариф системасын тагын да ныгытырбыз дип ышанып каласы килә инде. Һәм инде без Ә матур гына менә шушы республикакүләм август киңәшмәсендә инде югары уку йортлары белән эшчәнлекне республикакүләм күрсәтербез дибез инде һәм менә шушы нигездә инде Казан федераль университеты белән ул, әлбәттә, булачак, аның астындагы башка институтлар белән, менә гимназия, шулай ук техникум базасында безнең Алабуга институты белә дә, Чаллы институты белә дә, Тел һәм сәнгать институтлары һәм инде шулай ук безнең башка Казан федераль университетының башка институтлары белән дә хезмәттәшлек турында сөйләп киттеләр. Университет белән эшчәнлек нәтиҗәсен без менә шушы август киңәшмәсендә республикакүләм инде Күрсәтербез, диеп торабыз. Ассызыклап китәм, тугызынчы март көнне бит инде кабаттан безнең Актаныш районында тарихи очрашу булды. Кабаттан безнең Казан федераль университеты ректоры Гафуров Илшат Рафкат улы үзенең калган институт ректорлары белән Актанышка шулай ук эшлекле сәфәр кылынды бит инде. Бу эшлекле сәфәрнең инде Төп сәбәбе булып, әлбәттә, менә шушы безнең август киңәшмәсенә әзерлек, бердәм әзерлек, яңа безнең проектлар билгеләнде, килешүләргә кул куелды һәм инде Казан федераль университеты белән Актаныш муниципаль районының бердәм юл картасы булдырылды. Шушы юл картасы нигезендә инде без матур гына уртак эш башкарырбыз дип ышанып каласы килә. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Казан федераль университетына. Цех директоры Гафуров Илшат Рафкат улына, аның командасына инде бердәм эшчәнлекнең матур нәтиҗәсен, Аллабирса, тиздән күрербез дип ышанып каласы килә.